welcome back to my channel again tichiri kutaura nyaya yakakura nyaya ine chekuita nemaroorerwo anoitwa eh, kutsika dzedu dzevanhu vekuzimbabwe tine zvinhu zvakawanda asi tangoti regai tingobatawo zvishoma zvatinodzidzisana nekuonesana kuti aiwa apa panoitwa sezvizvi apanoitwa sezvizvi ende also zvinodependa nekuti munobva kupi ndo chimwe chinhu but tiri kutaura generally zvinhu zvatinonyanya kuziva kuti izvi ndizvo zvinoitwa because zvimwe zvinoitwa uko hazviitwe uko ipapa taunopinda pakutaura nyaya yekuti kuroora imari dzipi dzinobviswa pakuroora pane dzimwe zvisingabviswe kumwe asi vamwe vanobvisa saka no tichita beven thank you so much uh, for your time uh, tinoramba tichitenda nekutitsanangurira ne, ne zvinhu zvinoitika munhoroondo yekuroora kana kuroorwa mm. uh, pachitsika dzedu dzechishona regai ndichimbobata ndanyanya kubata varume regai ndichimbobata vakadzi kana pakuenda kunoroorwa is there any dress code inonzi iyi ndo inofanira kunge yakaitwa Right, mabvunza mubvunzo wakakosha nenyaya yekuti pane confusion yakakura panyaya yekuti tinonzwa vanhu vachiti patsika dzedu vanhu havapfeki vachidai. Chinondishamisa ndechekuti tsika dzedu dzinotangira pagore ripi? Nekuti patsika dzedu isusu ini handizivi kuti tinofanira kupfekei, nekuti kupfeka nhembe yanga isiri tsika. ndoo zvaiweko nguva iyo kwakusina hembe saka haisi tsika yekuti vanhu vakanga vakachuza kuti izvi zviri pasi hatidi tinoda izvi ndo tsika yedu saka jira chairo rekuti vanhu vakupfeka kune mucheka wekuti vanhu vanopfeka hembe kwanga kusina pasi chigare saka vanhu vaingopfeka nhembe ndodzaivepo saka hatingati poverty is a culture nekuti panga pasina imwe option poverty is not a culture ndo zvakanga zvingori papa pasina zvimwe zvekuita saka nhembe dzaipfekwa idzi dzanga dzitori pfupi zvekutoti vanhu vanototi patsika dzedu vanhu havapfeki mamini handizivi kuti vanenge vachinyatsotarisa tsika dzacho dzichibva pagore ripi nekuti nhembe dzese dzanga dziri mamini ukada kupfeka nhembe refu waiiwanepi dehwe racho waipfeka dehwe rei ringaite kuti iwe utotambisa zvako dehwe uchipfeka nhembe refu iwewe saka vanhu vaizopfeka nhembe zvemukati vaipfeka shashiko asi shashiko kadehwe kanenge kakasukutwa manje kemhuka diki dzinenge tsuro chinyi chinyi saka dehwe repanze rino raifanira kunge rakasimba ende waisaita yekuchinja kazhinji kacho nekuti kuvhima kwacho waisangobata e, mhuka inokupa chekupfeka nguva nenguva kune mhuka dzinopa chekupfeka dzacho dzinotonetsa kudziwana ende munenge makawanda saka ndosaka makanzwa kuine inonzi murombo haruwi chine nguo ipsumo chine nguo inguo yekupfeka yacheyo murombo akagara achitoti chero akaenda kunovhima anongobata tsuro nehanga nechi hadzipfekeki deveradzo saka isusu patsika dzedu hatina dress code yatinoti ndo yetsika dzedu asi kwaane zvinhu zviri acceptable sezvinonzi zviri decent zvinofanira kuti zvipfekwe nevanhu zvakauya through machurch zvekuti vanhu vanofanira kupfeka zviri decent because if you go back in history kuma 1960 mamine akambopisa pisa nemambambamba yakambopisa pisa zvikabuda mufashoni zvikadzoka saka iyo inyaya yefashoni haisi nyaya yemacouture saka in general fanika kuzimbabwe kana munhu achienda kunoroorwa panotarisirwa kuti apfeke zviri decent hembe dzisiri revealing hembe dzisingasiye mamwe mapatsi anokosha panze sekukwedu kumakumbo emunhukadzi anokosha kubva pamabvi apa kudzoka zvinokosha zvidya zvemunhukadzi hazvingoonekwi nemunhu wese then kuno kumaoko aya anofanira kunge akavharwa haasi ekuti unoenda nehembe isina maoko uchienda kunoona kwauri kuda unoroorwa kana kusiya hembe dzinosiya eh, mazamu panze uchienda kunoonekwa aukangodaro waigochera pautsi saka zvinhu zvinonzi zviri decent zvinhu zvakavhara nyama zvakakwana ndo zvinonzi kana uchiendawo kunoroorwa kana kuti kunoonekwa ibva waratidza kuti atiti kana waroorwa chirega kupfeka mamini ako aunoda but pakunoonekwa first impression vanhu varegere kukujaja kuti uyu anenge pfambi iwe usitori pfambi vanhu varege kukujaja kuti uyu anenge akangwarisa iwewo usina kungwarisa kana kubva wapfeka zvokunge dununu aiwa handizvo zvatiri kuti pfekawo zvinhu zvakanaka zviri disendi zvacho asi zvakakufitawo rega kubva wapfeka ungefanika munhu wekare mumwe wokuti pamwe mazihembe acho makuru kwauri aiwa pfekawo zvinhu zvingori decent aiwa tinotenda chaizvo zvakanaka and eh, ameno regai ndimbowedzera zvimwe ipapo beven eh, kupfeka kuri decent kwamuri kureva ikoko kuti unotoenda wakapfeka hembe yako eh, zvinhu zvisiri revealing ini ndinorangarira pamwe pacho uchiti chero wapfeka izvezvo zvacho zviri decent kana wasvika ikoko tine rinonzi dhuku rinosungwa mumusoro mm. saka ndikange ndaenda lesei ndaenda ndakaita zvandakaita izvezvi ndinotono ndinotosunga musoro wangu nedhuku then ndomonera zambiya ndinge ndone zambiya rangu randinenge ndinaro rinenge richiti nekuti zvanzi zvaya zvapfeka zvisina zvinenge zvisiri zvinhu zviri revealing unenge wakatopfeka zvinhu zvakanaka but pamusoro paizvozvo futi unotoisa zambiya rako ndoisa dhuku rangu e, nekuti why zvichiitwa saizvozvo kana waenda kunoratidzwa kumusha handisi kungonoratidzwa pamba pababa pa namai chimuti vabereki vajohn wandiri kuenda naye inini kunoratidzwa kana ndaenda chero varipo pandipana atezvara bcoz apa takutarisa zvekuti tinonzi vanyarikani e, panenge paina amwene vangu inini naatezvara vangu saka amwene vangu chaivo inini naamwene vangu towards amwene vangu ndichifanira kunge ndakatongopfeka hembe dzinenge dzakanaka dzekuti chero paina baba mai vangu amwene vangu ava avazonyari neni pana baba kuti zvino nhai muroora mapfekero aakaita aiwa saka ndinenge ndina amwene vangu navatezvara vangu varipo zvichida pana ana baba mukuru futi pana ana baba munini pana vana tete vanenge varipo asi kana patsika zvandinoziva dzedu dzinonge dzinonzi tsika dzacho idzodzo kana uchienda kunoratidzwa kumusha kumurume hausi uh, kuona mhuri ichete kuna baba mukuru kuna ana baba munini apa ndandi kutaura baba munini baba mukuru vanin'ina nevakoma vajohn but paatezvara vangu vatezvara vangu vane vakoma vavo vane vanin'ina vavo vavanenge vainavo naana amai veikoko naana baba munini veikoko naana madzisahwira emumusha ekuti iwewe its only thanks so much beven nekumenshona kuti unoenda wakapfeka pandezvenguva iyoyo iyo even kana john chayani kunanga achitozvinzwisisa kuti chero tikange tadzokera kwedu aiwa unoona kupfeka hako tuya mahembe twako tuya tuya twakadaro daro toyata kana muchiwirirana kuti ndozvaanopfeka izvezvezvo munenge muchinzwanana but semumusha e community yemumusha kuti ikugamuchire semunhu anonzi mwana kwaye muroora kwaye aa ah, pamakawana mukadzi iwe uchizvinzwawo wega iwewe doesn't that just sound very beautiful kunzi a ah, makawana muroora because waenda wakazvipfekerwa zvakanaka uri kuonana nevanhu zvakanaka nokuti ukange wasvika ko ithink ukasvika uchanzi bika izvi uchibika muchibika kunopakurwa pune pane zvinoitwa ikoko tichazvitaura mune imwe episode pane zvinoitwa ukanga waenda kuno, kunoona vanhu kumusha asi apa tatura zvine nyaya dressing saka ukaenda kwaunenge wakangoita ukoko wakamapfikira unenge wakaita uri kurepresenta vanhu vekumusha kwako you know what chimwe chinhu chinorwadza ndikaenda ndika ndakagangamuka kana ndakangwarisa ndakaita sei munhu anobva achituka ikoko i don't know kuti zvakabva futi kupi izvozvo munhu anditukwa ndimai vangu inini zvinonzi uyu mwana webenzi mai vacho zvakati zvakati zvakati vana amai saka pane papamwe patinotosvikisa vana mai vedu nana tete kwandiri kubva nekuti zvinei zvinzi haana kurayirwa saka uyo ukanga wasvika is for that time only zambia rako zvese zvamuri kuita even pamunogara munotogara pasi sevakadzi munogara pasi makamonera mazambia rako wakagara pasi parikukwe kana mamesi zvinhu tataura nyaya yecivilization kana aripo mamesi aripo ndopamunogara asi kana kuine masofa unotonzi unotonzi gara but iwe semuroora utanga usvika unotosvikogara pasi wozonzi simukai zvenyu maiguru amwe anoti maiguru amwe anoti mainini simukai maiguru yenyu mugare apa ndopaunozonosimuka kugara asi unenge watanga kunogara nepasi ende pane mugariro waunoita tichazvitaura mune imwe episode but ezvino izvizvi piven ndachikumbira kuti titsanangurirewo kuti roora rakakosha here because john now is satisfied now that ive found my, uh, my uh, wife material now i want to go and pay this to my father in law kana kuti nekumusha kwemukadzi wangu ndokufana kuti chinoitawo something roora rakakosha here chii chinoitwa paroora right mabvunza mubvunzo akanaka nekuti ndaida kungotsinhira pamanotaura pekupfeka apo asi musikana chete anotarisirwa kupfeka zvakanaka kana wakomana kana wawana waimeti yako wife material yamataura iyi unofanira kuti paunoenda uwe uri presentable saka those are the general societal standards yekuti ndiye munhu ari decent those are what we observe in today's life even if tiri kutarisa zvetsika saka kana sei uchipfeka mashoti uri kumba kwenyu uri mukomana kana kupfeka dzimwe hembe dzinodhindisa dzimwe nhengo dzemiri kana wakuendawo kunoroora zvakanaka kupfeka formal kana kupfeka sutu kana uchikwanisa zvinoratidza respect kune vanhu vakunoroorera kana kungopfekawo fomal chero ukatadza kusunga tai asi wakapfekawo shirt netrousers zviri fomal nebhutsu dzaka dziri fomal vanhu vazhinji vanozviremekedza wozoti hawo kana waroora wakauya kumba kwako uzoona uine short yako sweg yako and so forth but the first impression yawapa inoratidza kuti uri munhu akarayirwa sezvamwaya mukutsanangura kuti zvinoshoresa chero vabereki kunzi havana kurayira mwana nekuti ukaona munhu akapfeka sutu hazviri kuti anogara akaipfeka chero ari mugadheni chinhu nechinhu chine pachinopfekwa ukatoenda nesutu kubichi vanhu vanototi uri benzi uchipinda mumvura netai pane panopfekwa chinhu chimwe nechimwe kana uchitimba mugadheni haungapfeki stileto nehembe dzakanaka wonyatsogadzira musoro onyatsopinda mugadheni pane pano nepano panoshanda zvinhu saka pakunoroora sezvamabvunza pane mapfekera anotarisirwawo ndiwo atatsananguraya saka nawo pakuroora pane mastages anoitwa ekuti vamwe vanhu vanobva vatoburana ipapo kuti handiroori kumba kwenyu vanhu vanoda kundikama mari yangu but zvinofanira kunzwisiswa kuti In general muZimbabwe tsika dzedu dzakada kufanana asi pane tunhu tushoma tunosiyana. Kwako iwewe iwe murume kana uchiroora unoteedzera tsika dzekwauri kuroora hausviki woti isu kwedu tinoziva zvakati aiwa unosvika woti saka kuno munodini this is why its important kutsvaga munyai anozivana nevanhu vekwauri kunoroora anogona kunyengetedzana nawo nekukuudza tsika dzeikoko haushandisi dzekwenyu kwaunobva iwewe kuti uti isu kwedu mafukidza dumbo haachadyi mari yakati aiwa hausi kuroora kwenyu kana waroorawo nzvimbo isiri kwenyu ndo imwe kaucha shoko yandana ndichimbokutaura kuti ukaroora wepadhuze nemi unenge uchiziva zvinhu zve mai zvinhu kuzonetsana mumwe munhu akuti ndidzoserei mari yangu ndakuenda mumota ndakudzokera zvakamboita vamwe vaenda kunoroora kumasvingo uku vakati hei vanhu vekumasvingo vanodhura havasi vese vanodhura vekumasvingo iwe unenge waita kaucha shok chete vamwe vanotoroodza zvakatonaka kutodarika kwenyu kwamunenge muchibva ikoko saka uh, you know asi in general uchisvika pane mari dzinoshadzwa diki mari idzodzi idzi dzinongoita sekuti mastata kana tiri kutaura pachikafu hadzikaundwi kuti munhu atodya saka mari iyoyo toti ukabvisiswa vana matekenya ndebvu imari dzekuti muchitange kungozivana but regai ndidzokere matangiro azvinoita mukwasha achisvika anogara kunze kwemusha vamwe vanomugarisa panext door right vochituma munyai munyai osvika onzi right um, pobvisiwa mari dzaana makandinzwanani kuti uku kune musikana wobvisa dzinenge dziri mari diki in, in, in us dollar terms vamwe vanongochacha zviri normal vanogona kuti 10 dollars kana 20 makandinzwani right eh, vamwe vanotsvakirai kuno 20 dollars kana 30 vamwe vonzi matekenya ndebvu 20 dollars 30 vamwe vonzi tumari twacho itwoto tudiki twangofanana netunhu twauri ngononga nonga usati wanyatsosvika pachikafu chauri kuda kudya chaicho kana ukabvisa zvese zvana matekenya ndebvu makandinzwani maverenga nhungo dzinenge dzava mari dzamai panobviswa roora pane mari dzinopiwa mai nedzinopiwa baba saka dzinonzi ana maverenga nhungo nemafukidza dumbu imari dzamai but dzinenge dziri shoma mari zhinji paroora dzinoenda kuna baba saka vamwe vanogunun'una nazvo kuti sei baba wachiwana mari yakawanda but under normal circumstances mari yawanikwa nababa inongochengeta mai asi yamai yawavanayo inoenda kumusha kwavo kwavakabva iwo saka vanowana idzo vaverenga nhungo eh, mafukidza dumbu and then vanowana mombe yeumai asi zvinhu izvi zvese hazvina negotiation they are non-negotiable which means you cannot say pakanzi mafukidza dumbu 10000 woti a ah, tatiine 5 hazvinegotiatwi zvinhu zvamai zvinhu zvinonegotiatwa ndezvababa chete saka mari huru pakuroora rutsambo ukaona wabvisa rutsambo waroora ndo mari yeroora chaiyo dzimwe dzedzekuperekedza idzi right wabvisa rutsambo like for instance washazwa ma 2030 mari yako inogona kusvika kuma 200 300 wochizonzi rutsambo 3000 us wobva ukaibvisa yese manje haa ah, unogona kuona kuti tezvara vanenge vafara manje wonzi mombe dzedanga mombe dzedanga dzinosiyana nenzvimbo vamwe vanoti seven kusanganisira yeumai vamwe vanoti twelve sekwedu kwatinobva its usually 12 kusanganisira nehumai nedanga dzimwe idzi dzinozochajwa iri mari mari yacho kana mombe ichiita 300 haubva wanzi 300 unogona kutonzi 150 nekuti kuroora kubatanidza ukama but mari idzi dzine chirevo chadzinacho fanika parutsambo apo musikana toti abvisirwa rutsambo aroorwa asvika uko pamwe pane zvisina kumufadza kutoti ndakudzokera kumba kwedu mari yerutsambo kana kuti awanikwa asiri mhandara kwaaroorwa uko mukomana wacho ari strict pakuve mhandara handisi kuti musikana wese anofanira kunge ari mhandara pamwe vamwe vanonzwisisa zvavo kuti hazvina basa vamwe vari kuti civilization ndeyekuti kana sei asiri mhandara hazvina basa its okay with you kana zvizvo zvaunoaccepta but toti iwe wanga uchitarisira kuti imhandara woona asiri inyaya hombe yekuti pfuma inogona kutodzoka asi kudzoka kwepfuma haudzoserwe matekenya ndebvu ava vabvisa aya nemaverenga nhungo neni unongodzoserwa rutsamba ndo mari inodzoka nemombe dzawakanga wati unobvisa iwe saka zvakakosha kuti kana mwanasikana achiroorwa panobviswa rutsambo ndo pari kunzi wabva kumusha kwako kwachimuti kwa kwawainge wakaberekwa hausisiri mwana weko pachivanhu manje tsika yekuroora inenge ichitoti nemidzimu inobva yasungwa kunzi uyu tamubvisa mumusha muno akuenda uku anosvika achisumwa ikoko kumidzimu yeko kuitira kuti achengetwe mumusha maapinda ini handisi kuti ndikutaura semunhu anobhilivha mumudzimu ndiri kutaurira itsika yacho maitirwo ainoitwa ayaitwa kubva kare nekuti vanhu vanenge vaida kuziva traditions saka kana mwana atobviswa uko that's why achibva anochinja nesenemu chero akakura akafira mumusha umu amudzimu wekwaroorwa saka pane kaconflict kanozoitika kekuti vanhu vanenge vachiti mai haisi hama yako mai mutorwa pane pazvinoshanda nepamwe pazvisingashandi mai vatororwa mumusha vakachemberera mawatoo mudzimu wemumusha umu mutorwa pane zvimwe zvinhu zvakafanana nekuti iwe haukwanisi kuti uti unorova mai vako hazvibvumirwi izvo zvinonzi mai mutorwa ende vane ngozi mumusha menyu kana iwewo ukavarova kana kuvatuka kana kuvatadzira neimwe nzira asi in general musi kana atoroorwa uyo atoburitswa kunoku patsika dzechizulu nedzimwe dzandakamboona patv eh, dzekumapedhi uko ndakaona kuti vanotoburitsa inonzi kist yakaita kunge bhokisi chairo bhokisi riya riya rinototakurwa kubva mumba sekuti mweya wemunhu uyu watotakurwa uri mubhokisi nge remufi kuburitswa havabva vatori coffin vanotora kist saka vanotoburitsa vakatotakura nezvinhu zvake zvese mweya wake uchitobva wanzi wakutobva pano wakutoenda kumushoko obva asvika obva atambirwa mumushomo saka kaseremoni ikako kanoratidza kuti iwewe nemweya wako nezvese zvabuda musha mawanga wakaberekwa wachimuti wakutoenda uko kwavaroorwa kwamutoko hausisiri mwana wekwachimuti even vadzimu waweikoko havachakurekognaizi semwana wemumwe wabudiswa netsika yekuti hausisiri wawe kwavaenda uko saka unochengetwa now nemidzimu yekwavaenda ndo dzanga dziri tsika mazuva ano ndoziva kuti vazhinji vanoti aiwa isi hatichatedzeri zvemidzimu but vazhinji pamunonoroora manje ndo tsika dzacho dzinotongoitwa still vamwe havazoombereri zvavo nekuita sei saka pane kaconflict ipapo vamwe vanongonamatira mari yacho iyoyo yabviswa but uh, the essence of why paibhadharwa rutsambo mwana sikana obva hanzi abuditswa mumushomo ndoo zvazvinoreva izvozvozvo saka haugoni kuti nhasi panoroorwe woburitswa mweya wako nekuwe umunhu hwako woendeswa kwachimuti mangwana wabuda waendeswa kwachitombo mangwana wabuda wakuendeswa kwauswa hazvipi unhu hwakanaka even spiritually pamunhu zvakakosha kuti munhu kana akaroorwa achengete imba yake agare paakaroorwa kwakaiswa mweya wake nekwaakaiswa unhu hwake mm. aiwa tinotenda zvikuru neexplanation yakadaro sazvireva kuti ukange wabvisirwa pfuma maita zvakanaka nekuti tsanangurira kuti uri kubudiswa mweya wako pane kwatara kuenda nenyaya iyo yiri wakubudiswa mweya wako wakunoendeswa kwawana chimuti eh, ndofunga pamberi apo muchazotitsanangurira inyaya ndiri kufunga kuti tinofanira kuti tizokurukura nezvayo nekuti tine imwe nyaya iri controversial zvikuru yekuti mukadzi kana akange aroorwa akabatwa kunge ane boyfriend nyaya dziri kunetsa hmm. murume akafa ah, mukadzi uyu haasi kufanira kunge anoroorwa kumwe saka pane ndofunga ndomatauriko azvinenge zvichingoita wazvo asi pane zvinhu zvinenge zvichizofanira kuita kuti mukadzi uyu abudiswe mumusha ndofunga memurume uyu ndofunga kubva pane zvamatsanangura zvekuti pane kumapedi vanoita zvekutoti kisi kana kuti isusu kwedu ndazoroorwa ndabviswa ndakunzi now mai chimuti because ndanga ndine senemu yangu iyo ndiri kubvunza aiwa mai mai muti asi uko kwandakuenda uko ndakutonzi mai chimuti nekuti kunzi ndinzi mai chimuti hakuchamirira kuti ndachata here because vamwe tinoziva kuti kana ndikange tatoroorwa patsika kuroora mukadzi wako e, chandakaona ndechekuti you change your chitupa kana wakange watochata wa ndopatinoona panozonzi aiwa mani marriage certificate kana mukange machata saka kulow ndokwaneta kunzi ku mutemo uri kutiwo tinofanira kunge tine marriage certificate redu asi kutsika kwedu ndaakutonzi maichimuti kudhara ndoo mamiriro azvinenge zvakaita saka pari zvino zviregai timbomirira pano nyaya iyi yakakura sekutaura kwatakamboiti kwandamboita inyaya yakakura zvikuru because tinoda kuzitarisa kuti vambotaura nyaya yekuti kana ukange waroorwa uri mhandara pane zvinhu zvinoitwa toda kuti tizvitsanangurire kuitira kuti vanhu vazive kuti tsika dzedu Ndokuti ndofunga ndo zvimwe zvezvimwe zviri kuenda zvichidzikira vamwe havachazviite vamwe vari kuzviita asi zvinhu zvakanga zvichiitwa asi nanhasi unoe futi ndorememba ndorangarira futi kuti aiwa mune vamwe vanhu vachiri kutozviita futi saka toda kuti titsanangure futi zvapawataura pane zvekuti mombe eh, pawataura zvekuti mwana anenge arorwa ari mhandara pane mombe yaibviswa inobviswa ipapo saka toda kuti tizvitsanangure futi kuti muzvinzwisise join us again in our next episode thank you so much